Thank you. Illum qed isir iktar komuni li nies qed jixtru affarijiet online u il-fatt li qed nonfqu l-flus online hemm bżonn ta' sistema sikura ħafna. Sa ftit ta' żmien ilu meta inti tagħmel xirja online u tuża l-kard kont tirċievi SMS one time passcode biex inti tawtorizza dik it-tranżazzjoni. Illum il-BOV Ħa għamlu sistema iktar sigura minn sempliċi SMS. X'inhi u kif taħdem? Ħa naraw ftit. L-ewwel ħaġa li trid tagħmel huwa li tinstalla l-BOV 3D Secure app mill-App Store jew mill-Play Store u tissetja. L-ewwel pass Tiftaħ l-application. It-tieni pass tikklikkja fuq Sign Up u ssib ruħek fl-Enrolment Page, fejn hawnhekk tista' ddaħħal in-numru tal-kard manwali jew inkella tieħu ritratt tal-kard. Jekk għandek iktar minn kard waħda f'ismek, tista' tagħżel liem kard trid u ddaħħal dawk in-numri. Il-kards l-oħra jiġu awtomatikament sinkjati mas-sistema. Hekk m'għandekx bżonn tirrepeti din il-proċess għal kull kard. Agħfas Continue, daħħal is-CVV li tinsab fuq wara tal-kard u erġa' agħfas Continue, u mbagħad ħa tirċievi one time passcode fuq il-mobile bin-numru li għandek reġistrat mal-bank u daħħal dan il-passcode fl-app. Issa trid tivverifika l-identità tiegħek permezz ta' biometric authentification, bħal fingerprint. Fil-pass li jmiss trid tikkrea passcode ta' ħames numri. Issa importanti tikkreaw passcode li ħa tiftakru għax ħa tużawh kull darba tixtru online. U l-proċess huwa lest! Issa nista' mmorru nixtru online. Mela jiena għażilt il-prodotti li nixtieq u meta niġi fil-checkout u niġi biex inħallas f'dan il-ħanut virtwali, ħa niġi redirected għal din il-page. Mid-drop down menu tagħżel Push Notification u fuq il-mobile tiegħek ħa titlagħlek notification bħal din li tgħidlek biex taċċessa il-BOV 3D Secure App. Hawnhekk ħa jkollok option li tagħżel via SMS, imma din hija temporanja biss. X'fri aħjar tidhra mill-ewwel is-sistema l-ġdida. Kif iddaħħal il-password jew il-fingerprint fuq id-device li tkun qed tixtri ħa ssib din il-paġna u l-option li tgħidlek proceed once authentification is successful u mbagħad hemm it-tranżazzjoni tkun kompluta. Issa jekk tkun f'pożizzjoni fejn il-kompjuter li qed tuża biex tixtri għandu l-internet Imma il-mobile tiegħek m'għandux internet access, hemm mod ieħor li tista' taħdem. Li għandek tagħmel meta tiġi għal post li fejn hu ħa jsaqsik proceed once authentification is successful, hemmhekk agħfas back u fuq l-iscreen ħa tara QR code. QR code huwa qisu barcode fejn bil-camera tal-mobile il-mobile ħa jieħu l-informazzjoni. Fuq l-applikazzjoni tal-mobile agħfas Scan QR Code, poġġi l-mobile u l-camera fuq il-QR Code u l-mobile ħa jagħraf dak il-code. Ħa jsaqsik għall-identification tal-fingerprint jew inkella dak il-five digit code li kont kreajt meta installajt l-app u mbagħad fuq l-app ħa tara code ġdid li inti trid tpoġġi fuq il-website minn fejn qed tixtri. U mbagħad hekk ħa tgħaddi t-tranżazzjoni. Proprjetà illum għaliex hija iktar sikura dis-sistema l-app għaliex għax inti jekk tuża sistema tal-SMS jekk xi ħadd għandu l-unlock password tal-mobile tiegħek li ġieli inti eżempju taqsmu ma' xi ħbieb tiegħek biex jużawlek il-mobile, jekk għandhom dak il-password jistgħu jagħmlu tranżazzjoni. Dis-sistema għandek double protection għaliex għax l-ewwel għandek il-password li tallokkja d-device u mbagħad għandek il-biometric Authentification jew inkella dak il-five digit password li tkun kreajt meta installajt l-app. Dan l-app sar mħabba proċess li qed isir li jismu Strong Customer Authentication. Din hija hemm biex inti tkun iktar sikur. Iva, hemm pass iktar, imma grazzi għal dak il-pass żejjed li qed tagħmel meta tixtri online, ovvjament is-sistema kollha hija iktar sikura. Di ħa tnaqqas ħafna ċ-ċans li xi ħadd jixtri online bil-kard tiegħek mingħajr il-barka tiegħek. Hija sistema iktar sikura għalik u għalija.